Thirtute chibai leh vek ule. Tunah hianin Tripura Castle, Mizoram House chhak lawka The Heritage Club an tih hmunah hianin kan awm mek a. An ni hian restaurant hmun hrang hrangah an nei a, hei kan u te Aizawl atangin an lo zin a, hmun hrang hranga outing kan neih tawh hnuah dinner ei turin kan han hruai chhuak ve a ni a. Hmun nuam deuh hlek lai te kan han thlanpui a, an beisei ai mahin a lo nuam a. Ahh a lawm awmin a hlim awm viau a ni. Tihianin helai hmun hi tuna kan hmuh lai hi ahh photo house a ni a, helai hmunah hianin photo lakna tur hrim hrim thla lakna turin in an lo siam a, helah hianin ahh inchei vak loin kan chhuak nanga thla te kan han la ve bawrh bawrh a, kan hlim viau a ni. Keini hmun thu awm pawh hi. Kan kal lohna rei tawh khawp mai a, an lo sak belh hnem tawh khawp mai a, hetiang hmun hma ngaisang tan leh hmun nuam deuha kal duh tan chuanin helai hmun hi a zawng chhang thlak viauin ka hria, helai hmun nawmna em em pakhat chu an construction hi a tha hle a ni, an kut hnute a mam nalhin a slick nalh em em mai a. Tichuanin an light system hemi an lighting hi a fuh em em a, thlalâkin a mawi a, hei hianin thlalâk a ti châk awm a, chuvang chuanin mi pawh an tamin tourist ho an lo thleng ruih ruih mai a ni, an tam hle mai zan in pawh hian.

Helai hmuna kan han kal chu a nuam hle mai a, Europe ram khawia khawi hmun emaw ber a awm ang mai niin kan inhria. An hmun hma te hi an tuai hnumin an enkawl uluk hle mai a. Tin stone work a tam a, heng ho hianin a hmun hi a ti aesthetic a ti eng nge ni a tinuam a ni maw a ti changkang a ni. Chuvang chuanin thirtute pawh kha engemaw coffee ilo mai mai in tur ang pawhin han kal ve chhin ula. A inchhir awm loh viau a ni. Helai hmun hi The Heritage Club an tih zinga restaurant chi hrang hrang zinga kan thlan chu a ni a, hetah corner ah a lo awm a, a nuam hle mai a hmun hi, an in sak dan te hi a changkang in tunlai ah design ah nalh theih ang ber a design ni awm tak mai a ni a, hei ah nature -- Nature lovers tan chuanin pawn lamah hianin aah far a lo awm a, far thing leh aah city view a lo awm bawk a. Tin an table te leh a hmun hma a in a in leh loh an chei dan hrim hrim hi wood work leh stone work a tam em em a. Kei chuanin ka duhthusam a ni a, hei hi ka dream aah ka dream house ang a ni maw? Ih a nuam ka ti hle a ni. Fire place te hi a taka hman chi a taka hman theih a ni a hei lung solid deuh mai lung phek Cherrapunji lung an hmang a heng te hi a original em em a a lem awm lo a ni chuvang chuanin heng te hianin a ti aesthetic a ti nalh zual a ni. Tin, an poster tar te pawh hi a mawi a, tunlai thalai duh zawng mil ten an tar bawk a, hei guitar te thil chi hrang hrang mai an lo tar a, poster te pawh hi a mawi em em a ni. Kan dinner ei lai erawh picture kan lo nei lo, kan lo la lo hlauh mai a, pawi khawp mai. Helai hmun hi cottage a ni a hire theih a ni a a nawm hmel khawp mai khati zawng kha video ka rawn dah theih te chu ni leh ta a min lo thlir chhuah sak a vain vai chungah ka lawm a hun dangah ka inhmu leh theuh dawn nia bye bye vek ule.